Nilqgħukom pas-soltu għal programm ieħor Proprjetà minn wara l-kwinti. Sensiela ta' programmi grazzi lil Home Owners Association illi wasslu dawn il-programmi ġewwa djarkom. Simon Debono miegħi pas-soltu fl-istudio. Tislima Simon. Thank you talli lqajtuna ġo. Il-korsijiet Simon illi qegħdin torganizzaw issa bil-Malti kif ukoll naturalment il-membership illi qiegħda tiżdied minn ġimgħa għall-oħra. Aġġornana ftit. Joe, aħna dan il-programm allavolja hija mmexxi mill-Home Owners Association, ġie fondat fil-bidu tiftakar mill-Federation of Estate Agents li jagħti appoġġ sħiħ lis-sidien tad-djar għax l-estate agents ibiegħu l-proprjetà. Imma mbagħad ladarba ssir sid aħna nkomplu nsegwuk u noffrulkom l-appoġġ li ħa jkollkom bżonn tul ħajjitkom. Il, fil, Hija sempliċi ħafna biex issir membru kull ma tagħmel tibgħat email homeownersmalta at gmail dot com u meta nirċevu din l-email nibgħatukom card il-dar. Il-membership huwa b'xejn għax aħna għaqda volontarja u kuntrarju għal organizzazji oħrajn bħall-MDA aħna ma rridx ikollna x'naqsmu xejn ma' flus. In-nies li jgħinuk huma nies li jixtiequ jgħinukom għax jemmnu li hija xi ħaġa li hija xi ħaġa tajba. Issa, il, il, fl-ewwel ta' Jannar li ġej ħa jkollok ikollok bżonn kors biex ikollok liċenzja biex issir sensar, estate agent jew manager ta' branch ta' state agency. U hemm diversi nies li jipprovdu l-courses. M'aħniex mija fil-mija kuntenti imma Diġà xi ħaġa. Jien għamiltu l-kors, għadni kemm spiċċajtu xi jumejn ilu, u ħadt pjaċir nagħmlu għax jidħol ġo ċertu dettall, fl-opinjoni tiegħi wisq dettall. Issa, kien hemm problema imma li dal-kors qed isiru bl-Ingliż. Issa int Malti jien Malti. Di Malta, da stazzjon Malti u aħna qegħdin nitkellmu bil-Malti. Għala qed nagħmlu kors bl-Ingliż mela? U di ddejjaqni. U jiena niftakar Meta kien hemm Joseph Muscat, kien qiegħed l-Ewropa, Malti għal lingwa uffiċjali tal-Korea, u ma kienx hemm translator u dame xenata. Mbagħad fi żmien ħmistax kien hemm it-translation bil-Malti. U aħna ġo Malta ma nagħmlux kors bil-Malti? Somma, sibna qagħda edukattiva aċċettaw jagħmlulna kors bil-Malti. Ħa jibda fil-ħmistax ta' ta' ta' Novembru, ħa jkun tul 21 ġurnata u ħa jkun bejn il-ħamsa u nofs u t-tmienja u nofs ta' filgħaxija. U hemm xebgħa mill-modules ħa jkunu pre-record, jiġifieri tista' tidħol tagħfsu u taraw. Jiġifieri tista' taħdem xogħol fil-ħamsa u nofs ikun ġa laħaq dhalam, aħna ma noħdux nies fid-dlam biex jaraw il-propjetà, tmur fil-paċi tal-uffiċċju u l-paċi ta' darek ikollok kompjuter bil-kamera u toqgħod taraw. Ħal dawk in-nies li m'għandhomx da' s-setup forsi jkunu sens ara, ikkomunikaw magħna Il-Federation of Estate Agents, 79446688, u tistgħu tiġu tagħmlu l-kors għandna. Hemmhekk għandna diversi uffiċini fejn hemm il-kompjuters bil-cameras u nassistukom. Rajt l-istess biex tapplikaw għall-kors, 79446688, jew tibagħtu email, info@feamalta.com. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni ħa nieqfu għall-ewwel batch ta' riklami li lura hawnhekk. Hawnhekk issa biex niddiskutu diversi temi fosthom sfortunatament dwar saqaf li sfronda f'post fejn qiegħda ssir il-bini Simon. Mhux tas-soltu, għaliex dan? Ħa nibda biex nispjega kemm hi perikoluża dan it-tip ta' kolass, speċjalment jekk ġara bħalma ġara wieħed mis-sofqa ta' fuq. Hemm dak li jdudu the pancake effect. Alright? Mela jekk għandek saqaf fuq u jaqa', da jaqa' fuq ta' taħtu. S'hemmhekk orrajt, jista' jmutu biss in-nies ġo dak. Imma jekk ta' taħtu li waqa' fuqu jċedi, mela mbagħad għandek il-piż tas-saqaf ta' fuq. Il-piż tas-saqaf ta' taħt hu ħa ngħidu eight floor, it-tmien sular u s-seba' sular, u mbagħad da jaqgħu fuq is-sitt sular. U meta jaqgħu fuq is-sitt sular, inti għandek il-piż ta' żewġ sofqa, u saqaf ma jiflaħx il-piż ta' żewġ sofqa niżlin b'aċċellerazzjoni li huwa għaxar jew ħdax-il filata. U mbagħad meta joqtu s-sitta, jċedi dak, jinżlu fuq il-ħames sular u issa għandek tliet sofqa. U jiġi wieħed wara l-ieħor wara l-ieħor. U ġie hemm possibbiltà reali li hawnhekk imutu nies ġo tmien sulari. U ħadd ma jista' jgħix jekk jaqgħu dawk it-tip ta' sulari kollha fuqek. Issa, Alla ħabbhom dawn u meta waqa' dan is-saqaf. Kien hemm wieħed ta' 59 sena mill-Isla u kien qiegħed fil-x'ismu u waqa' sular wara li kkollasja s-saqaf, wara li ġġarraf il-saqaf. Imbagħad ġew ta' Civil Protection użaw crane ladder biex jaċċessaw il-post għax probabbli ma setgħux jidħlu minn ġewwa u ħarġuh u ħaduh l-isptar u k'Alla jrid s'issa għadu għadu ħaj u nagħtu ħajra hawnhekk lil kemm l-isptar, is-servizzi mediċi kif ukoll is-civil protection li ġew fil-post daqshekk malajr u ħarġuh daqshekk malajr. Imma issa niġu għal Bużillis. Kien hemm ġekkijiet taħt das-saqaf Dak inhemm xi perit, xi site techniloc officer, xi site officer, xi xi kuntrattur li jiddeċidi jaffranka l-flus u ma jarmax il-ġakkijiet taħt, għax kif jista' jaqa' saqaf jekk qiegħed armat bil-ġakkijiet taħt? Ħa nkomplu nittolleraw dawn l-affarijiet? Hemm xi ktieb xi mkien fejn hemm regoli li tgħid li ma tistax tgħaddi fuq saqaf jekk taħtu mhux iġġakkjat? Uriuli dal-ktieb ħa narah please. Għax jien ma nafx bih. U ma jistax ikun hemm enforcement jekk m'hemmx regola miktuba xi mkien. U dawn huma ABC da kulħadd jafu li meta tarma saqaf, meta taħdem fuq saqaf taħtek irid ikun iġġekkjak, anki meta tagħmel demolition. Trid tiġġekkja kullu mkien. U mbagħad taqta' sega, taqta' d-dar il x'ismu, di tiġi diska li titfa' l-ilma. Taqtagħha mid-dar ta' ħdejk. u mbagħad tibda twaqqa', u ħafna drabi da ma jsirux u nġennu l-ġar għax ma jridux jagħmluhom. Alright? Issa, di setgħet kienet ħafna, ħafna. Meta aħna qed ngħidu li ħa jkun hemm il-kolassi u ħa jmutu ħames familji, din hija t-tip ta' bidja li ħa jkunu, għax din saret waqt il-ħin tax-xogħol. Meta jkun hemm in-nistadjaġġ jew l-uffiċini u għandek il-pancake eight, seven, six, five, four, three, two, ground floor. Faċlissimu li setgħet tiġi di. Alla ħabna u ma saritx. Imma kemm min numru jrid ikun hemm qabel ma jkollna. Aħna bbassarni li ħa tiġi di. U nafu x'qed ngħidulkom. Ħa tiġri. Irridu naraw il-ktieb fejn din regola hemm miktub li trid ikun iġġakkjat is-saqaf kollu jekk qed taħdem fuqu. Irid ikun miktub, irid ikun hemm inspections għall-għarrieda. Kull darba tara xi armar, irid jidħol building inspector u jarah. U jtihom kopja tar-regolamenti, jgħidlhom għandkom twenty four hours, iefqu aħdmu. Irranġaw li hawn x'irranġa kif qed ngħidlek jien, u għada ħa niġi, u jekk mhux ħa jkun lest, daqshekk multi ħa tagħlaw. U jissiġillawh is-sajd ħa jitgħallmu. Ara għax hekk biss jitgħallmux. Imma regoli bil-miktub u jiġi inforzati, mhux nirrapportaw, naqtgħuha di. Biċċa xiħa fl-ewwel sular ma tkunx taf x'inhuma r-regolamenti tal-bini, qablu lanqas taf x'qed jiġri fuqha, dak xogħol tal-inspectors.
Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar il-bini qiegħed jogħla u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili qegħdin iħejju anke għal kull eventwalità. Simon, illi, jien naf bini ta' 33 sular, per eżempju, jiġrilu xi ħaġa. Kif sa jlaħqu s'hemm fuq? Issa, l-iktar ħaġa importanti hija li aħna qabel kellna apparat, per eżempju, sa tliet sulari. U mbagħad bdejna ħames sulari. Issa hemm f'ħafna postijiet disa' sulari. Il-pompa tal-ilma li kellhom tal-fire engine li kien jilħaq għall-ħames sulari, jilħaq l-ilma? għad-disa' sular? U r-risposta hija probabbli le. Is-sellun li kellhom tal-ħames sular jilħaq għal disa' sular? U probabbilment ir-risposta hija le. Imma mbagħad hemm domanda oħra. Issa għandna l-għoxrin sular, it-tletin sular, jiġifieri jekk inti għandek apparat għad-disa' sular u qed titfa' l-ilma għad-disa' sular, Imma din il-blokka fiha 30 sular u jibda jaħrablek 'il fuq il-bini, da hemm potenzjalità ta' 20 sular fejn l-apparat li għandu s-Civil Protection ma jistax jilħaq għalih u hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Jekk Alla jrid, qegħdin s-Civil Protection Department qegħdin jagħmlu t-training u l-proċeduri għal dal-High Days u għandna x'nifhmu wkoll li l-Fire Engines ħa jkollhom pompi iktar b'saħħithom biex jisparaw iktar 'il fuq. Imma la ħa nippermettu li jsir il-bini High Rise, 20, 30 sular, jiena fl-opinjoni tiegħi m'għandux joħroġ Compliance Certificate lil dal-binjiet, qabel il-fire department ikollhom l-apparat biex jiġġieldu dawn il-binjiet għax nar jinqala' ikun hemm min ikollu ċindu tal-gass, jien personali tal-opinjoni li ċindu ta' gass għandhom ikunu bbenjati ġo appartamenti għax hu x'inhu materjal splussiv u inti ma jistax ikollok materjal splussiv ġo appartiment u jagħmluhom kollha bid-dawl għaliex għax id-dawl jekk jaqla' xi ħaġa hemm il-mains li t'isfel pupp u tfejtu. X'ħa titfi bil-gass? Jekk għandek xaqq żgħir daqs ras labar u qed joħroġ bil-mod il-mod il-gass ġol-appartament, tidħol inti, tixgħel id-dawl, ikun hemm spark ġol-iswiċċ u jisplodi l-appartament kollu qabel jġarraflek il-binja kollha bħalma f'Ħafazzar, niftakar raħal ġdid ħdej l-HSBC kien hemm wieħed tar-ritratti, tefa' naqra petrol hekk, evapora u meta taħt niżlet il-binja kollha għax dak huwa low frequency explosion. Jekk ikollok ġelatina jew splussiv militari, ta' qablek toqbad ġol-blat. Jekk ikun splussiv ngħidulu slow, ix-shock wave iwaqqa' l-istruttura u jlaqqa' l-istruttu kollu. Jiġifieri dan huwa pass tajjeb, huwa pass għaqli, ibqgħu sejrin kif intom biex inkunu safe għax għall-aħħar esqat jkun hemm xi traġedja ġo dawn l-iskyscrapers li qegħdin jagħmlu. U mara f'taslima sfortunatament esperjenzat xi ħaġa wkoll mhux tas-soltu fejn xi ilma daħlilha ġo darha. Da waqt li qegħdin jagħmlu l-pjazza Annunciation Square wara Stella Maris ta' Sliema saqbu xelter u waffqu xogħlijiet. U jien qed nara dil-ħaġa jien, li jifqu xogħlijiet. Per eżempju, daċ kellna, kellna dal-aħħar ma mexiex xita, kellna xi erbgħin complaint aħna li xi ħadd fuq qala' saqaf u ħallieh magħluq. Hija bis-serjetà. Dan mhux tagħmel naqra ġakkiet injam u tagħmel plastik u tagħmel ġebel fuqu biex dak l-ilma ma jinżilx għal ta' taħtek u di, minħabba li ħallu miftuħ. Beda jaqleb l-ilma ġol li qed nifhem jien milli hawn miktub ġo dax-xelter u d-djar li kienu 'l isfel minnu. Beda joħroġ l-ilma ġol ġo dar tagħhom. U da hemm video, orajt, fejn tara l-ilma ħiereġ mill mill-ħitan tad-dar tad-dar tagħha. Ġew ħuha ta' ta' dil-anzjana Ippostja l-vidjow u tista' tara li ħirġin minn ġol-ixquq mill-fili tal-ħitan u litteralment qisu xmara dieħel ġod-dar tagħha. U seta' kellu konsegwenzi kbar x'meta jkollok mara anzjana bħal dayk di tiżloq ġol il-limem u taħbat rasha jew tikser saqajha jew xi ħaġa hekk di tista' tispiċċa tegħriqlek ġewwa. All right? U hemm bżonn li n-nies li jkunu fil-post ikunu trejnjati. All right? Għax dan ma kellux għal xiex għal xiex jiġri. Di qiegħda tgħid għaliex Lulju Awwissu m'għamiltu xejn. Meta ma ma jkunx hemm xita f'Lulju Awwissu. Għaliex kellkom tħallsu tistennew sakemm jiġi x-xitwa u tagħmlu daw u tpoġġilna ħajjitna f'periklu. Mhux ovvja? Li f'Ottubru u f'Novembru jkun hemm xebgħa xita? Ekku.
Simon, ħa nieqfu hawnhekk għal din il-parti tal-programm tagħna. Ftit reklami, lura hawnhekk dalwaqt għall-aħħar parti tal-programm tagħna Proprjetà minn wara l-kwinti pas-soltu t-tielet parti nibdewha billi naraw anke video ieħor kontra l-abort. Simon, x'għandna llum? Jus dawk li jridu l-abort, ħa nitkellem għax nużaw il-kelma l-abort, dawk li jridu joqtlu t-trabi ħajjin fil-ġuf tal-omm. Din hija l-abort. Rajt? Għaliex huwa ħażin l-abort? Għax huwa l-qtil intenzjonali ta' bniedem, human being, innoċenti. U di qatt, taħt ebda liġi, taħt ebda regola, taħt ebda statut ma tista' tkun aċċettabbli jew permessibbli. U jużaw diversi argumenti li jkunu qarrieqa. Għax min irid joqtol dak bħax-xitan. Ix-xitan huwa giddieb. U x-xitan huwa qattiel. U dawn jużaw l-istess sistemi, jigdbu biex ikunu jistgħu joqtlu, jew iwebblu lil xi ħadd biex joqtol lit-tarbija fil-ġuf. U dawn huma l-argumenti li qed jużaw u din hija r-risposta tagħna. Aħna nappoġġjaw il-grupp Abortion in Malta not in our name, alright? Hija għandu 37,000 membru, nistidunkom biex tidħlu f'dal-grupp u

In conclusion, to say all human beings are persons is to promote human equality and inclusivity and to ensure that no human being, born or unborn, is ever deprived of their intrinsic dignity and their basic human rights.
Hekk hu, kull bniedem huwa persuna. Sign. Iva, u hija ħażin li jiena noqtol lilek, taħt kull ċirkostanza. Għarajt? Fil-fatt il-liġi tik protezzjoni, huwa llegali biex noqtlok. U jekk niġi biex noqtlok, trid Il-pulizija jarrestawk, jixħluk, titlaq l-qorti tara l-evidenza tkun quddiem mħallef Tewfiq u xorta ma nistgħux noqtluk. Għax Malta m'hawnx il-piena kapitali. Allura kif il-Lovin Malta jgħodu jġibu dawn jekk m'għandniex piena kapitali jgħodu jġibu l-affarijiet biex noqtlu trabi fil-ġuf. Tibda minn fejn qed iġibu dawn l-affarijiet? Malta m'hawnx piena kapitali. U qed nippermettu lin-nies hekk mod liberu jħajru n-nies oħrajn biex joqtlu t-trabi ġol-ġuf. U ma ninsewx kif bdiet di tal-isterminazzjoni tal-Lhud. Qabel ma kienu qed jisterminaw il-Lhud, kienu qed jisterminaw il-gays, kienu qed jisterminaw is-soċjalisti, kienu qed jisterminaw it-teachers. Għax xi ħadd qal li di orrajt li tippermetti n-nies jgħidu li hija orrajt għax da huwa subspecies, mhuwiex bniedem. Smajniha. fl-iskjavi, fil-Lhud. U daqshekk tismagħha sal-lum il-ġurnata. Ċertu diskors fil-pubbliku li jwiddeb, li jħajjar il-qtil tan-nies, tal-human beings, mhuwiex permessibbli f'soċjetà demokratika u trid tieqaf.
Simon, f'Malta hija xi ħaġa magħrufa li b'mod speċjali fuq il-kostruzzjoni. Għandna diversi ħaddiema illegali li jaħdmu mingħajr ma l-employer tagħhom għandu dokumenti tagħhom. Hi estensjoni tal-argument li dawn mhux nies. Għax iswed, għax isfar, għax kannella, għax oranġ, ginger, x'hemm gingers bħall-Iskoċċi? Xi bniedem inqas da? Mela jiena nista' mmur għax-xogħol, napplika għall-permess tax-xogħol. Aħna qegħdin narawhom kuljum dawn in-nies fuq is-siti Allura dan m'għandux dritt ikollu permess biex jaħdem u x'qegħdin jgħidu? Hawn ċertu employers qegħdin jgħidu li hija diffiċli biex inti tmur tapplika għal permess għal ħaddiema stess tagħhom li qegħdin ġos-siti stess tagħhom għax m'hemmx proċess ta' regolarizzazzjoni. Trid tigdeb lill-employer jiena rrid nigdeb biex immur nġib permess billi ngħidlu li l-ħaddiem għadu kemm wasal f'Malta u qatt ma ħadem. Mela inti għandek ħaddiem, qed jirriżulta li huwa tajjeb, tixtieq iżżommu, tixtieq iġġibu regolizzat u jkollu l-karti kollha, tista' tibgħatu għall-kors biex ma jibqgħux sottospeċi li jkun bniedem, human being, u ma jistgħux jagħmluha, aħna naqblu magħha di. Għax inti biex ikun hemm is-safety fis-siti u biex il-kuntrattur, l-iżviluppur ma joqtogħlx, irid ikun hemm ir-regoli bil-miktub. U dawn in-nies iridu jattendu l-korsijiet tal-health and safety tax-xogħol tagħhom. U ma tistax tagħmilha jekk għandna għandna l-iskjavi Malta għax ngħiduha kif inhi. Dawn skjavi, dawn ma jeżistux. Meta tħares lejhom, inti tarhom b'għajnejk imma meta tmur fuq il-kompjuter, il-ġoblas ma ssibhomx. Hekk ikollok l-iskjavi għax iskjavi ma jeżistux, m'għandhomx drittijiet. U meta marret delegazzjoni Dubai, Aħna konna mingħalina li ħa jmorru hemmhekk biex jitgħallmu kif jibnu dan l-skyscraper sbieħ. U x'jitgħallmu dawn? Kif ikollna dawn in-nies illegali? U bniedem illegali, bniedem li ma jeżistix, tista' minflok tħallsu elf u ħames miegħa fix-xahar, tħallsu tliet miegħa fix-xahar. Tista' ma ttiħx safety hat, tista' ma ttiħx harness, tista' ma ttiħx safety boots. Tista' tħallih hemmhekk f'pożizzjoni bħal dik fuq sofqa li mhumiex iġġekkjati. Għalhekk ħadd ma għandu jkun illegali, għax aħna kollha kreaturi t'Alla, u t'Alla kollha kreana igwali, equal before the law, parti mill-kostituzzjoni tagħna, mid-drittijiet universali. Ħadd m'għandu jkun qed jaħdem u dan il-bniedem ma jeżistix, huwa illegali. Il-Kostituzzjoni ta' Malta hija ċara, hija repubblika bażata fuq ix-xogħol. Jekk inti qed tagħmel ix-xogħol qatt m'għandek tkun illegali. Fl-aħħar nett, Simon, inċident ieħor fejn sfronda saqaf ta' dar fil-Furjana din id-darba. Erġa' jingħaq saqaf.
U nerġa' nsaqsu l-istess domandi, jista' xi ħadd jirrispondilna jekk jogħġbok. Das-saqaf kien iġġekkjat? Għax saqaf iġġekkjat ma tantx jista' jaqa', u jekk jaqa' ftit ħa jaqa'. Għax inti tagħmel il-hardboard, u mbagħad titfa' it-travi tal-injam, orajt? jew il-fallakki, u mbagħad titfa' ġakkijiet tal-ħadid u isfel toħroġ il-fallakki wkoll biex il-load ma jkunx fuq xi xriek, tispredjah naqra l-load. Hemm ktieb li jgħid li dawn l-affarijiet iridu jsiru jew aħna biss qegħdin ngħiduhom? Mar inspector meta ra permess art jaħdmu qallu isma' di trid tagħmel hekk hekk u hekk ieqaf, ħa niġi għada ħa niċċekkja, ara ma tażardax kompli taħdem. All right? U min għamilha di? ħa jsofri konsegwenzi? Kemm iridu jmutu nies, kemm iridu jweġġgħu nies qabel aħna ma niġu bħal pajjiż fl-Ewropa. Dħalna fl-Ewropa fit-2004, 2006. Four. Four. U għaddew għoxrin sena? Għoxrin sena? Jiġifieri inti trid tgħidli wara sbatax-il sena għadna ma ġej nies bħall-Ewropej, jiġi aħna ċittadini tat-tielet klassi bħalma għandna Borg Cardona naħseb veru. Għax jekk hemm sett regoli suppost għamilna proprju r-regolamenti tal-bini. Hemm il-European Union Building Code. Hemm bżonn tieqaf. U aħna se nieqfu wkoll, Simon. Il-programm għax għaddielna l-ħin. Grazzi li kontu magħna. Nerġgħu nagħmlu appuntament ieħor għal programm bħal dan. Saħħa lil kulħadd.